Omogosi ominto mbuya mono naende ase okong'a ribaga rinde ria bene nkoretera omoroberi oyo gw'ogwanchete, gw'ogosemia n'omogambi o mbiro, ninche oyomino omogambi o mbiro. Rero igo naboka nkwanere abasacha baria amakurunyau, abasacha baria amatwetwe, abasacha baria bakworoka amaticha, abasacha baria batamaeti gwancha abang'ina babo, abasacha baria banyuomire, batamanyeti ng'a erieta riria babo tata bakarokire, Babo mama ndiaerete kare ng'aye, emiaka eye na rero areriro ng'aye, ng'ambekere amache ebabu aye, ng'ai ng'ai abana bagenda gochi. Bono gaki, ense eye ekiete abanto tore digital, emillennium enyii, bono aye mbinto ki ebiogokora? Nero nabwang'ati anchwa yoghurt eye ake esusu. Ere egwansa egotononta buna ekero obwate omokungu okomoroka sweet darling gose okomoroka egepensi kiane. Ere naende mwaonchoire mokare koroka abasubati barimo nyomba na nyomba ng'a ki? Ng'a risase, nere okomanya koroka ng'a richuma. Bono richuma gaki riri teri rinde romantic? Abasacha ninwe nkoborie ng'a ki? Nki okorokera omosubati ng'a risase? Nki okorokera omosubati ribururu? Nki? Amarieta narobwenerete komoroka egere akoreta ang'e na omosubati amorete ang'e. Naki okonyorera bono orore chingaki chia rero. Abanto bagotea ng'a abagusii abange ntori romantic, abagaka ntori romantic. Ng'aki bono okoroka omosubati ati ng'a eri ne riticha riane eh, akobendoka gochia aria akoendoka akoendoka, togotwara amarieta amororo ekero okoroka nyaituga, ekero okomoroka erieta gete, ogenda bweka straight mpaka okobekere amache otari konyara gosaba amache. Ekero kwarure egasi, kamanyete ng'a nkomoorokia ore obwanchani, amanyete ng'a nkomo nore so romantic.

Kobwesibeti buya, omesete, romansi nonya gochakera abwo. Omosubati oyo onyuomete, ekero okomoroka amarieta aria amwororo buya, abo baby, sweetheart, honey, erieta gete, nonya nengencho bono omosebetie esimu ime, agochia koria oria oteba ng'a gaki eyero nigo barimo yanyuomete. Eh, ng'a omwana bwatandi, ng'aki bono oraroke mokao ng'a omwana bwatandi? Abanto bande origereria engencho bagosave nonya na aba abang'ina babo chisimu ime, igo ogokumia. Igo inki nagane mbateebie abasacha baria baino abagusii baria tore ororo, Omokungu oo nere bweka obwate, notanera esigo kare kona kwangarara ase kogaaria. Otari mosubati oko ogosebu chinamba chisimi chiaye na esimi ime, buna esuido esuido account gose edu esuidonym, yaani ng'a erieta riria okobisa ng'a monto tamanya. Nonya ne achari ore ase konyora achari paara, omonto ekero akare korigia, omoyakonyora ng'a omosebeti ng'a. Karia tikabacha, togosave omosubati erieta buya, nonya nekero kwanyora obokong'u, omonto akoa gwatabarana gose no amanyinga espiriti ya kiina, omonto origereria esikirori iga origereria gote ng'a aaya, omwanchi one nere oyo. Abasacha bagosii tobe so romantic gochia ase abasubati baito, Riicha intwe obase naende gochaka koorokia abana aba abake ng'a kwabeire so romantic mono, emeti eye ekorenda amang'ana aria oyonde akwanete amang'ana aya oyonde akwanete iga matiang'i ng'a abana baike emiaka ikomi na nane gochia motwe bamanye gochaka konya komanya amang'ana ya ogoita oboke. Bono ogosangi gose ng'ang'aneretie etuki, obuge emigi, migi ere ntomoete ribaga ase eng'ang'a ri'etuki, egekone naende nkonyesibia are nkorora emiya eminete, migi oyo arangerie abanto ebarasa ebarasa ebarasa asuneka gakobugia esirimbi. Bono naki okororete etuki gochia igoro buna amaaga. Ebiara bi'amagoro obikorete buna amakombe, ebiara bi'amagoko tori nobe engineer obitagararetie. Tokoba omonto bwechogete iga, omosubatia agokorigerera nebiara bioka eng'encho obisibeti, eng'encho bimesete, omonto atebe ng'a yaya omwaka one oikire iga. Tobe so romantic. Abasubati nonye ekero okomoirera aka aka aka agatamu tamu aka moiga, kwamotebia ng'ina yane, tinyoreti bikoroto ere namberi nanyorire naki ere nanyorire egetamu tamu eke, ebikoroto nchio toende ngopime. Omosubati bweigwa ng'a omosacha one anyomete. Igo naki nataka mbateebie ng'a ki ase obweng'e, abasacha aba gusii twabeire tokona koraa mosike ogo aare ng'a igo togoteera ndache nyomba namabere aya ake esisi nkore. Abanyene eke esisi namang'ana aino ng'enderete gokwanera igaa naki mbekerete rikabuti eri rirabu ng'a ki ntori romantic pi buna abagusii. Bono nabasabire ng'a oyotegererete omoroberi obwo obasemi nomogambi o mbiro. Gaki Genda bono nyomba chaka goonchoreria omosubati monyunyunte, moorokie obwanchani. Takobeekera omosubati oromeme korwa ekando aare nonya namaino tosibeti, okumie ng'aki, bono erende nonyore omansieri kiaba nere eye. Orieta omene egotiokera igoro, inchu kaba omwororo, inchu ng'ora iga, takuna nonya nobiti onye gokabwata o- obotioku boria omo abanto bare babwate emenwa egotioka tu ere nachoro egotioka korwa chintigitigi chigotioka chire nachoro. Rigia agapafyumu getiga eyake. Eyio nere romansi nkobasomia korwa atambe. Bono omosubati iga okogenda gochia ase are okouboka ng'ora iga, omosubati akobutia omonwa ororo orakire kware amonyunyunta. Lakini ororo kogochia koyechwa eromeme iga origerie gochia isiko oria, iga omosio nobwate problem. Igo naki nagosaba ng'aki, abasacha baminto, twororobe, tobe abanto togoika aba chinyasera, nyasero, na nyaiguta ang'e ng'ora ng'ora ng'ora ng'ora, Egere togwenerere ase amang'ana 'ogoseera bokoreta ogwanchani nyomba. Igo tumeka amarieta amororo. Mbuya mono ase ogotegerera omoroberi oyo, naende ase ogenderete gosoa esapoti eyio ki ase eyio ki ase inche ogotegerera omoroberi oyo. Ninche oyomino omogambi o mbiro. Mbuya mono.